Basa rehurumende yechipiri inotungamirwa nemutungamiri wenyika President Emerson Mnangagwa rekuvandudza migwagwa nyika yose riri kupfuurira mberi. Basa iri riri kuitwa nzvimbo dzakasiyana siyana dzosanganisirawo nzvimbo yegokwe apo mutungamiri wenyika President Emerson Mnangagwa Vakaita chitsidzo chekuti vacharamba vachipfuura mberi nebasa iri vasina imwe nzvimbo kana dunhu inosara kumashure. Vagari venzvimbo yeGokwe neMbudziya varatidza kufara kwavo nebasa riri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa yekugadzira migwagwa yakasiyana siyana. Honorable Minister Felix Tapiwa Mhona vanga vachishanya nhasi kumugwagwa unobva Kwekwe wakananga kuGokwe neMbudziya kusvika kuMchoda vachiona basa riri kuitwa nemakambani pasi pebazi ravo ekuvanza mugwagwa nzvimbo yegokwe nembudziya yaratidza kuti yavandudzika kwazvo uye onabomona vati vanotenda mutungamiri wenyika president emerson munangagwa ndinofara zvikuru kuti nhasi patakatsika muri kuona kuti takatsika panzvimbo yakavandudzwa zvaisatarisirwa kuwanikwa munzvimbo ino yegokwe nekuda kwemakore akapfuura pasina shanduko inobatika yaiitika asi ndoda kutenda nekupa ah, mbiri eh, kune muono muna president comrade ed munangagwa vanova vari kuti kana tichifamba ngatifambei tichiziva kuti nyika ndisu vene vayo tinofanira kuivaka ndo zvamuri kuona zviri kuitika nhasi tauya mhuri yafara ini mbodziya kuti basa rakabatwa hatina kungogumira ipapo tavavimbisa zvakare kuti takusimudzira kuvandudza migwagwa iyoyi e, maona tichibva pano e, vamwe vanenge vachida kubva kuguta reharare vanova nekukadoma takuchizonosanganisa zvakare mugwagwa iwoyo tichinobuda nekukadoma taona zvakare vanobva nekugokwe senda vachida kuuya kuno inova ndo uh, eh, taundi yavo iri pedyo vanenge vachida mugwagwa wakanaka tavavimbisa zvakare kuti basa riri kutanga migwagwa yandataura mizhinji takatopfuura pachikamu chekuita tenda pachirungu takuda kutomisikidza kondirakta kuti ange achibata basa Vazowana mukana wevatungamiriri venzvimbo iyi vanosanganisirawo Honorable Kutorai Moyo kwozotiwo zvakare Honorable Flora Bhuka kuti vataure pfungwa dzavo pamusoro pebasa riri kubatwa. Regai nditange nekuti ndinoda kutenda President wedu Baba VaMnangagwa nekuti ndo vakaitika kuti zviitiko zvese zviri kuitika muno izvi zvinge zvichiitika. Pavakangotirangarira kuti regai ndimbopa gokwe independence takaona kusanduka kwakakura kwemuno mugokwe nembudziya tiri kutoona kuti kwakangori kakutangisa kwatakuenda kumberi kuchaita kufashukira kwemabhizinisi kufashukira kwedevelopment mugokwe nembudziya sachigaro wedare reparamende uye zvakare vari mumiriri wegokwe mafukausi honorable Tawanda Karikoga vazotaurawo vakatenda mutungamiri wenyika nebasa rashandura nzvimbo yeGokwe. Tinoda kutenda zvikurusa president uh, vedu VaMnangagwa nezvaitwa nhasi naminista nenhume yavo minista Mona. E, e, Gokwe yaizikanwa ine marodzi akashata patakaita independence yegore rino iri vazhinji vaingofungidzira kuti inyaya yeindependence zvichaperera ipapo asi toda kutenda nezvataona nhasi kuti vauya kuzoona kuti basa rakaitwa zvakanaka here zvakare nekuzogadzirisa panga pasara pacho tinozvitenda ah, tine mapages anga asara vavimbisa kuti vakutoita kuti aiswe tara zvinova zvatagamuchira chaizvo sevagari vemugokwe Honorable Minister Felix Tapiwa Mhona vanga vachifamba nevatungamiriri vakasiyana siyana vanosanganisirawo mutevedzeri wemabhodhi yeZinara Commissioner Feli Chikoero Njanga kozotiwo zvakare mutevedzeri webhodhi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Amai Lizwe Bhunu vanga vane mukuru weTraffic Safety Council of Zimbabwe VaMunesu Munodawafa Injiniya Kangara vanova mukuru wezvemigwagwa mubazi rezvekufambiswa kwezvinhu vanga varipo pamwe chetewo zvakare nevatungamiriri vakasiyana siyana mubazi iri. Basa rekugezwa kwemigwagwa iri kupfuura mberi uye migwagwa mizhinji ichavandudzwa. Veruzhinji vagari venzvimbo yeNembudzi yaGokwe Vataurawo kufara kwavo zvichitevera kugadzirwa kwaita mugwagwa uyu unobva panzvimbo yekuwirana kunanga paGokwe apo pakaitwa mhemberero dzegore rino dzekuzvitonga kuzere apo mutungamiri wenyika vakauya panzvimbo ino vachipemberera zuva iri. Lovemore Muchakandiona, Masunungure, Vhaeya.com, Gokwe neMbudziya.